Ech ginn et op dat Dokument an, wat an der Kongressmap draläit, fir op d'Bestandsopnam, wat ganz kloer weist, datt d'Veraarmung, de Chômage an d'Prekaritéit onofhängeg vun dëser akuter Kris strukturell am Gaang sinn an d'Luucht ze goen, sech ze verschlëmmeren. An dat wäert an nächster Zäit och nach esou weidergoen. Ee klengt Beispill, fir dat ze beweisen, d'Fro vum Wuesstum. All Wirtschaftsexperte sinn sech eeneg, datt an eiser Gesellschaft Aarbechtsplaze geschafe ginn, wann de Wuesstum méi wéi 3 bis 4 Prozent, ech géing soen haut esouguer 4 bis 5 Prozent, an d'Luucht geet. 3 bis 5 Prozent Wuesstum ginn allen Erkenntnisser no duer, fir d'Zuel vun den Aarbechtsplazen ze halen. Jo, wéi ass et dann an enger Situatioun, wou Nullwuesstum ass, Minuswuesstum ass oder de Wuesstum an den nächsten zwee Joer offiziell maximal ëm zwee Komma véier bis zwee Komma dräi Prozent wäert an d'Luucht goen? Dat heescht jo reng arithmetesch, an dat ass och eng Arithmetik, Déi gi mer vläicht net gäre geléiert haut an der Schoul, well d'Arithmetik fir aner Saachen do ass, mee déi mer awer all kënne verstoen. Wa mer dräi bis fënnf Prozent brauchen, fir d'Aarbechtsplazen ze halen, a mer hunn null bis zwee Prozent, da wäert d'Aarbechtslosegkeet zouhuelen, da wäert d'Zuel vun den Aarbechtsplazen ofhuelen a se wäert ëmsou méi zouhuelen, wou méi Leit op den Aarbechtsmaart kommen. Dat ass d'Realitéit vun deem, wat heescht, D'Kris ass eriwwer, et geet nees biergop. Och d'LSAP schéngt dat erkannt ze hunn. Si hu gemierkt, datt de Chômage wäert weider zouhuelen. Si hunn et gesot a gesot, Mir wäerten d'nächst Joer bis zu 20.000 Chômeuren zu Lëtzebuerg kréie, vun de Grenzgänger hu se net geschwat, zu Lëtzebuerg kréien. Mee, an dat ass dat wat krass ass an der ganzer Diskussioun, se bidden keng eng Alternativ fir eppes géint de Chômage ze maachen deen zouhëlt. De Chômage deen zouhëlt gëtt dohinner gestallt als wéi wann keng Alternativ géing ginn, wéi wann et eng Fatalitéit wier aus där et keen Auswee gëtt. Eng Angscht mat der mer där déi Leit, déi Angscht hunn ëm hir Aarbechtsplaz oder keng fannen, leng solle loossen an zu wat esou Fatalitéiten an zu esou Ängschte féieren, hu mer schonn dacks gemierkt an der Geschicht an net méi spéit wéi an den Drësseger Joren. Do sënn et der och, déi mengen, an d'Jeanny huet et nach eng Kéier rappeléiert, d'Recht op Aarbecht stéing an der Mënscherechtscharta a souguer an eiser Verfassung zu Lëtzebuerg. Mä mir wëssen awer, et ass keen aklobaart Recht. Wat heescht also e Recht, wat net aklobar ass? A wa mer ee Schrack méi wäit ginn, Mir hu jo elo eng nei EU-Verfassung, déi net nëmmen ee President huet, iwwer dee vill geschwat gëtt, mee och, wou och Rechter verankert sinn. Mee an där EU-Verfassung ass haaptsächlech ee Recht, wat priméiert, nämlech d'Recht op fräi Zirkulatioun vum Kapital, de Wueren an den Déngschtleeschtungen, d'Recht op industriell Aktivitéit an industriell Ausbeutung, well dat ass et. an net d'Recht op Aarbecht. Et geet esouguer esou wäit, datt an der EU ee Streik vu Gewerkschafte fir d'Recht op Aarbecht duerchzesetze verbuede gëtt, mam Argument, d'Recht op fräi Zirkulatioun vum Kapital, op fräi industriell Aktivitéit giff priméiere vrum Recht op Aarbecht a vrum Recht op Streik. Mir wëssen also, Op engem Lëtzebuurger oder op engem europäesche Geriicht wäerte mer kee Recht op Aarbecht duerchsetzen. D'Fro vun der, vum Recht op Aarbecht, de Kampf géint de Chômage ass eppes, wat mer selwer mussen an d'Hand huelen, kollektiv. Déi Leit, déi eng Aarbecht hunn an Angscht hunn ëm hir Aarbecht, zesummen mat deenen, déi keng hunn, déi Leit, mat den Organisatioune vun deene Leit, déi schaffen, mat de Gewerkschaften an hoffentlech och mat enger politescher Lénker, déi de Moment an där Fro relativ schwaach ass, well se sech wäitgehend op déi beschränkt, déi hei vertruede sinn. Dowéinst ass jo d'Wichtegkeet vun där Campagne, déi mer wëlle maachen an den nächste sechs Méint, esou grouss. fir ze soen a fir e Géigestréimung ze maachen, fir ze weisen, datt de Chômage an d'Zouhuele vum Chômage, Aarbechtslosegkeet, keng Fatalitéit ass, déi ee muss akzeptéieren, mee datt et reell Alternative gëtt, iwwer déi dobaussen net geschwat gëtt. An et wäert net einfach si mat deene Mëttelen, déi mer hunn, a mir sollen se gutt asetzen, an de Marc wäert eis dovunner schwätzen, fir effektiv ze weisen, datt et méiglech ass, aus der Fatalitéit vum Chômage rauszekommen. Et gëtt Weeër raus aus dem Chômage a mer versichen se op fënnef oder sechs Felder ze konkretiséieren, déi sech aus dem Mender sengem Pabeier erginn an déi mer an deem Text Vollbeschäftegung als Mëttel géint d'Kris hei wëllen ofstëmmen, nodeem datt mer dat diskutéiert an amendéiert hunn. Mir wëlle Verännerungen. och systemescher Aart, mee mir wëllen och Verännerungen im Hier und Jetzt. An ech mengen, d'Stärkt vun deem, wat mer wëllen erreechen, besteet grad doranner, datt mer déi Saachen, déi mer froen, datt se realistesch sinn, datt se konkret sinn. Déi fënnef Punkten, déi Der opgezielt hutt an deem Pabeier do, mer proposéieren der sechs draus ze maachen, well aus deem éischte Punkt, Aarbecht besser schützen, Prekariséierung stoppen, wëlle mer der zwéi maachen. Deen éischte Punkt, Aarbecht besser schützen, ech mengen, den Änder huet scho, ass scho genuch dorobber agaang. Wann ee gesäit, datt bei Villeroy-et-Boch eng Belegschaft mat de Gewerkschafte kämpft, Fir eng Fermeture en dignité! Fir eng Fermeture en dignité hunn d'Gewerkschaften sech mobiliséiert. Da wësse mer, wat et gelaut huet. Gewerkschaften a Personal, déi sech net méi kënnen trauen, fir géint d'Fermeture tout court ze mobiliséieren an engem Betrib, dee Beneficer mécht. Da si mer wäit an da gëtt et Zäit, datt ee reagéiert, inklusiv op gesetzlecher Ebene. A wann d'Gewerkschaften hir ganz Aktioun mam Personal hu mussen dozou asetze fir Entschieedegungen ze kréien, déi hinne sollen erlaben, fir mindestens eng gewëssen Zäit ze iwwerliewen, da wësse mer, et gëtt héich Zäit, et gëtt héich Zäit, datt d'Politik sech amécht, et gëtt héich Zäit, datt mer eis mobiliséieren, fir esou ee Gesetz wéi dat, wat den Änder Mat Hëllef vun eng Rei Kollegen, déi dat virbereet hunn, vrun zwou Woche mengen ech sinn et elo hier, an der Chamber deposéiert huet, e Gesetz, wat mëssbräichlech Kënnegungen, ekonomesch Kënnegungen a Betriber, déi Profitter maachen, soll verbidden, verhënneren, se als mëssbräichlech deklaréieren, de Kënnegungsschutz stäerken, méi héich Entschädigunge fir déi Leit, déi an de Betriber keng Aarbecht méi hunn, Fir reell Remastellungsméiglechkeeten, ech mengen, et sinn eng ganz Rei Punkten, op déi ech net am Detail aginn, well se als am Gesetzesprojet duergeluecht gi sinn, an och déi Saache sinn op eng Rei Pressekonferenzen an eng Rei Duerstellungen, ënner anerem och op dem Site vun der Lénker, duergeluecht ginn. Dozou gehéiert awer och preventiv, reagéiere kënnen. Dozou gehéiert, datt d'Gewerkschaften, d'Personalvertrieder an de Betriber d'Recht hunn, fir zur Zäit d'Alarmklack ze lauden, fir zur Zäit ze soen, Hei, passt op, eise Betrib gëtt just nach ausgeblutt, fir e kënnen an zwéi Méint oder an engem Jor zouzemaachen. Och déi Rechter musse gestäerkt ginn an deene Betriber, wou mer verhënneren, datt et an Zukunft zu Entloossungen kënnt. Den zweete Punkt, dee mer proposéieren derbäizesetzen, dass d'Prekariséierung stoppen. Eng Prekariséierung, déi eng beängschtegend Ausmoossen unhëlt, ronderëm ënner anerem Initiativen vun der Europäescher Unioun, vun der Kommissioun, ënnert dem Impuls vun europäesche Multien, Flexicurity, déi haaptsächlech dorop erauslafen, fir datt d'Aarbechtskraaft méi flexibel kann agesat ginn, wat vrun allem gaang ass an enger éischter Phas op Käschte vun de Fraen, op Käschten dono vu manner Qualifizéierten an haut praktesch op Käschte vun alle Jugendlechen, déi iwwerhaat frou sinn, wa se nach eng Aarbechtsplaz fannen, inklusiv duerch dat, Wat den Här Schmit als als Mesure géint de Jugendchômage zu Lëtzebuerg iwwert e Gesetz ofseene gelooss huet. Zu der Prekariséierung stoppen an d'Amendement wäert ausgedeelt ginn, wat dat proposéiert, gehéiert eng verbessert Ofsécherung vun der Deelzäitaarbecht, net e Verbuet vun der Deelzäitaarbecht, eng verbessert Ofsécherung vun der Deelzäitaarbecht, eng gesetzlech Aschränkung vun der Leihaarbecht. Beispillsweis léisst sech awer diskutéieren, ob an engem Betrib Leihaarbecht net op 10 Prozent héchstens däerf ageschränkt sinn, an och eng gesetzlech Aschränkung vun der Scheinselbstständigkeet, zu Lëtzebuerg ass dat vläicht nach kee sou massive Phänomen, mee an Däitschland gëtt geschwënn keen Ugestallte méi bei enger Assurancegesellschaft oder bei enger Multimediagesellschaft, deen net forcéiert ass a Schäi-Selbststännegkeet ze schaffen, wat zu Lëtzebuerg scho laang eng Praxis ass am Transportsecteur oder an anere Secteuren, entre autres leider och eng Zäitche bei de Medien, wou awer, mengen ech, d'Personal, wat do schafft, fäerdegbruecht huet, datt elo awer eng Kéier geholl ginn ass, mee awer de Problem net geléist ass.